Aliny liny mo dok wiye ata mo ca mukene. Ka wan macalo lutino bulu, ca mukene wacorre ki lok me miyo miyo. Lakodi jo moni ma gityeko gona cim dong kato dano abic woko. Ma in igoyo mere cim, ber ilwonga gi nyinga ni Steve. Ci icako ni, Jalweny na, amito lok ki boss mig. ci ikelo lok me miu miu lakodo lok mono ni aa ee boss meg aa ki te pii ee kono ngo ngo aye inongo wun wukelo lok me miu miu icako kuni irobo doga an pe angeyo kuni iti pimo wiya pe angeyo niya Steve ke konya ki namba boss mega ati temo ne pe yamo aa onongo amito ni kong okonya ki dong ka ipenyo ni kony mene nongo pe iye titone. Ka dong gidiyi o i level mada iwaco ni ineno wa eni mo i kinwa amyero ni boss mego okonya, kit en obedo awot kwede i dog pii owoto i kabedo mapatpat-ti myero iwek otera iye pien an amyero obedo calo boss meg nyo an atye ka myero ni abed calo boss meg kit ma awinyo ni en nicalo odonyo i te pii ci imyero ni ikonya Wek ngo a abed bene maber cal wunu wek miu tina di ciko wo maber adada okeme ki tic matek ka tic matek pe di taun doke icaro ci mak kweri ka dong mako kweri pe romo ci dong mak camo dek pa mamani mot nyo ka wor pud kwo mak camo dek pa babani mot. Ka babani dong oto, ee, in dong inge kono dako tye kono dako pe wek dako opiti ka dako tye. Kimak tic matek aye. In pe iromo bedo calo boss mic. Kit ma imito bedo, wii tek bene iwac calo ni jal ni amyero abed calo boss mic, itye ka pimo wii aye ci itimone ni. Itamo ni iromo bedo calo boss mic? Namacin pa boss mic tye i kin piny dwong ata. olara it an ni, Ada ka igona cim, iwacca ni business ma itye amito miyone ki boss mig, amito wer wer nyoma, amito wer wer me lyel, amito wer wer me birthday, amito boss mig obin i yub me group, amito boss mig obin i yub me kuman kuman kuman, yub me business pien boss mig obedo lawer ma gire wero ka mo keken, imito obin i yub co obin En ni en bedo kumeno en ni an agamo yel maber awe boss mi tika man man nyo awek iloko kede onyo awek nyo aromo kete ni a in ba ka no en pe ingeta we a boss mi peke ingeta wek akube wek ngo ilok kede en ada timo pe business ento pe ikel lok mo mi miu miu lok mo mere ni a lok me business ber ento lok ki kono jok Ee, ikono lok mo ni amito bedo calo boss mig. Ee, amito bedo koni ni wi boss mig in pe romo. Dok in pe romo bedo calo boss mig matwala. Ma bene ni ka wa lutinne bene pe gibibedo calo en. wa Lubanga bene poko papat. Ci itamo ni icito bot en ka ma nongo kono kono ko in imito dong kono itye ki tam moni calo woro ati ca woro i ajwaka mapol ci ajwaka ca ka icito bote in ibedo calo boss mi mic mo tye ma Lubanga miyo ma rom nyo mic mo tye ma gimiyo ma rom boss mi wiye.

Pe ibibedo calo boss mig pien Lubanga omiyo jami weng tye papat dok oketo ni dano myero obed mapapat. En oweko an atye driver mo mua, ngat mo nongo tye idog tic mapat, ngat ca nongo tye level ma malo, ngat ca nongo tye level ma malo. So pe iketa i lok mo ma imiyo miyo. An pe atye latong yat dok an pe atye lating ngat mo ma atero i ot ajwaka, an pe atye ngat mo ma atingo ngat mo atero kono kwene. Pe ginwongo goyo cim me miyo miyo. An angeyo Lubanga me i polo mucweyo polo ki lobo, en angeyo. Dok angeyo Yecu Kricito. Dok an angeyo ni tipo ma gwoko tipo ma a ki bot Lubanga. Tipo ma a ki i polo en ema gwoka dok pe angeyo lok obedo yat kono lok ki ngo an pe angeyo. Ento wek ento wek ka iwee icit iteme nyo ityera ka itye ma nining ee kong itye ma nining ibalo cawa. Pien an pe atiyo gi jami eni, dok mac bene pe gineko ki mac, wek an onongo lanek mac pa dano, en aye Lubanga. Co item ikwer i koma, ci ka ibikelo lok mo me robo doga, nyo ikelo lok mo ni wek an atubbe ki boss mig, nyo wek iwac ni boss mig, aloko ki Steve ni, nga Steve kara angeyo kara lok ki kuman ma an ngat mo keken ma atiyo kwede pe akwilo munge woko. Dok ngat mo keken ma an atiyo kwede pi ticca me bedo ka waco munga ngat eno ni in inge, in laperengenye mo, nyo in ladit mo. O, imito adug ca? Imito adug ming? Pingo orobo dog dano tetek kumeno? Nongo dano obedo mot, dano tye mamwol, orobo dog dano tetek. Tim maber. ka ibigoyo cim onyo imito kubbe ki boss me kubbe i kit me lurem kit me bedo maber kit me marre kit ma myero dano okwo kwede me cito i anyim i yo ma atir pe i yo mugom ci jo mukene pe giye tiyo tic me yo mugom an ka anongo ni an atiyo tic me gom gom gom gom gom kono apeke nyo kono ape kuman ci wuye kita acito kwede atir acel atir pe ibino anyweno tyena Wan ogwe boss me pe wabibale matwala. Kono tiyo do bipoko wa kono dika ma dano gire bedo kare moni. Wan wabibedo acel matwala. Kono da pe atic bot mada atye mere gang dong a da ayweyo teng gang a da anyero gi lutino an pe abitingo miyo mo ni wapoke kwe boss me. But wun jo moni myero wupok dano tetek kite longe miyo miyo cen. Kitim ber kama peni pud okato akata dano mito yweyo wic, dano mito bedo mamwol,